Amen amen amen amen Ɛda Patrick Asare Nyankopɔn nhyira wo kɛse kɛse kɛse kɛse kɛse sɛ ɛnɛ nso Nyame nam wo dom so sɛdeɛ wo kaeɛ no Sɛ ɛnnɛ da yi ayɛ da soronko ama saa district yi a ɛyɛ Frankfurt District, ɛyɛ Darmstadt Zone. Nyame nam ne tumi so de ɛda yi ama yɛn sɛ, anaasɛ nnawɔtwe yi, ɛfiri saa ɛɛ yɛfrɛ no sɛn Efiada nnora ɛkɔsi akyina. Nyame se nkunimdie a wadi ama yɛn nti, Yesu Kristo nkonimdi a wadi ama yɛn no nti no yɛmfa ɔsɔreɛ ne ayeyie nko ara mma no oh praise the lord oh hallelujah amen ɛdeɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛde ma no sane sɛ ɔyɛ ɔkɛseɛ na wadi nkonim amen mepakyɛw yɛbɔ mpaeɛ awurade yɛn Nyankopɔn yɛagye nkwa pa Yesu wo a wobɛdi nkonim wɔ asɛnnua no so wɔ Calvary de maa yɛn na ɛnɛ nso wokɔ so ɛredi nkonim Yɛda wo ase. Wo a wokɔ woannya yɛn saa na wode Honhom Kronkron dom yɛn. Sɛ saa Honhom Kronkron mɛ yɛn boafoɔ. Ɛnnɛ dɛn yɛda wo ase sɛ Honhom Kronkron wɔ yɛn ntam. Mpagya dwumadie yi hyɛ wo nsa bio sɛ Awurade yɛ w'adwuma wɔ Yesu din mu. Amen. Oh, yɛda Awurade ase kɛse kɛse sɛdeɛ medii kan kaeɛ no. Yɛkɔ so nso da yɛn district pastor, Rev. Mensah Boamah ne ne n'abusua ase kɛsekɛse sɛ akwannya a ɛte sei mu, bere a ɛte sei mu no, na anka etwa sɛ ɔno na anka ɔkasa, nanso waworɔ ne mpaboa de ahyɛ yɛn sɛ ɛnnɛ yennyina saa Darmstadt zone yi mu Na yɛmfa ɔsɔreɛ ne ayɛyie mma Awurade. Oh, praise the living God. Na yɛkɔ so nso da Awurade ase bio wɔ, yɛda yɛn Awurade ase wɔ yɛn district yi executives yi nyinaa nkwa ho, sɛ wɔnam wɔn dom so ne ɔsɔfo adwendwene toatoaeɛ no, wɔhuu sɛ ɛtwa sɛ wɔma me a na nka me nsɛm mpo, na nka me mfata no, ɛnɛ metumi de Nyame asɛm ba. Oh, praise the living God. Meda yɛn First Arden Elder ase paa Yɛpere saa de nkyasa kowia ɛda kyasa kowia nka wo na ɛyɛ ɛnɛ dɛn so ɛwɔ sɛ nka ɔkasa nanso meka sɛ nyame ɔnhyira no nyame ɔnhyira yɛn nyinaa yɛn yɛ wɔ afidie so ɛnɛ yɛtia nyame asɛm yi nyame ɔnhyira yɛn amen oh praise the living God sɛdeɛ sɔfo de kan ɛma ɛma ɛnya nteɛ no ɔkyerɛ yɛn sɛ ɛtwa sɛ ɛnɛ yɛn message ne ɛyɛ short Ɛnwa bebree, na mmom yɛde yɛ ɔsɔreɛ ne ayɛyie ma Awurade. Ɔsɔreɛ ne ayɛyie a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ma Awurade ne sɛn? Ɛne sɛ, Awurade Yesu adi nkonim, Jesus has won a victory, anaasɛ Jesus has won victory. Amen. Sɛ yɛhwɛ nea ɛsisi wiase yi mu a, Yɛhwɛ nea ewu, yadeɛ a ɛnam wiase a ɛrekɔ reba, deɛ awiase nyinaa aka wiase nyinaa no a, na Yesu wadi nkonim. Oh, praise the Lord! Ɛyɛ nokwasɛm sɛ wɔ sɛ wiase mu nnipa nyinaa hunu sɛ yɛn Awurade Yesu wadi nkonim. Sɛ nyɛ Awurade Yesu na abɔ yɛn ho ban a, ɔdɔfoɔ, nka me ne wo nka yɛn sɛ yɛmfata. Na nka nnɛ nso nka yɛn te ase, na sɛ Ɔnam Ne dom so ama yɛte ase ma yɛade woi, ebi nkaa yɛn, na Wadi so nkunim ama yɛn a, ɛdeɛn na ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu de ma Awurade? Ɛtwa se yɛde ayɛyie ne naaseɛ ma Awurade. Amen. Enti me nkasa nkyɛn ho no, yɛn, yɛn mpaninfoɔ mmaa yɛn botaeɛ bi a yɛnyina so a ɛyɛ First Corinthians chapter 15 verse First Corinthians chapter 15 verse 57 ɛhɔ ɛna ɔde maa yɛn.

Mpakyɛw yɛnkenkan mfiri fifty five no nkɔ nkɔsi fifty seven no. Mpakyɛw mekenkan. Aha. Korintofo nwoma a edi kan. Mhm. Ti dunum. Saa. Kyekyɛ mu aduonu num. Aha. Ekosi aduonu nson no. Amen.

Na ma yɛ daakye nso wie pɛyɛ. Oh praise the Lord. Amen. Yɛ botaeɛ no nyinaa gyina verse eh, 57 no. Wɔsi aseda nka yɛ yɛn Nyankopɔn a wadi nkunim ɛnam Yesu Kristo yi so. Ɛyɛɛ dɛn na Yesu Kristo adi nkunim Ɔdii nkonim firi asɛnnua no so na wɔde aba bɛdi nkonim nnɛ. Oh, amen. Ɛnora papa yɛ Reverend Mensah Boamah a ɔyɛ Fanford District na ɛkasaeɛ. Na ɔkasaeɛ no, ɔgyinagyinaa nneɛma bi so maa yɛn a ɛbue yɛn adwene mu sononko ama yɛhunu sɛ saa nkonimdie a nnawɔtwe yi Yɛ, yɛ, yɛ, yɛadi na yɛada Awurade ase asɔre no nyinaa no kyerɛ sɛ Awurade Yesu adi nkonim ampa. O, amen. Ogyinaa nneɛma bi so a wɔse Paul hyɛɛ da kɔ kɔsraa ɛɛ, ɛɛ, mu so a ɛyɛ pri, ɛɛ, yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ, graves. Na hɔ no na ɔka sɛ, Paul kasa faa ewuo ne nkwa ho. O, amen! Paul maa Koronto asafo no hunu sɛ owuo ne nkwa wɔ hɔ. O, amen! Enti ɛwɔ sɛ nnipa wotena nkwa mu. O, praise the living God! Ɛno na ɛyɛ yɛn Awurade Yesu a wadi nkonim. Jesus has won the victory or Jesus has won victory oh praise the Lord Amen. na kyerɛ sɛ ɔna ɔkasa no yɛ papa ɛsa ka biribi ɛtoa so sɛ ɔse Yesu Kristo a ɔdi nkunim wɔ n'awoɔ mu Yesu Kristo di nkunim wɔ n'awoɔ mu n'awoɔ mu di ho adanseɛ sɛ Yesu Kristo ɔyɛ nkunimdifoɔ oh praise the living God Amen. na ɛno ɛna ɛbaeɛ ma wiase nyinaa nidaasoɔ ɛwie pɛyɛ Oh wanka amen na wei sɛ Yesu abɛdi nkunim ama ɔdafoɔ yareɛ a ɛkɔ so yi mɛnsuro Yesu adi ka adi nkunim mfie mpem mmienu aduonu ni 2020 years ɛne ɛwɔ mu yi wadi nkunim ɛdeɛ na ɛkyerɛ sɛ yade wuo yi wosɛ ɛyɛ sɛ wosuro ɛnɛ yɛhwɛ sɛdeɛ nnipa bi akristofoɔ bi yam hyehyeɛ wɔ yade wuo yi ho a na ɛboro nnipa kyɛ sɛ wodwene ho a wontumi nte aseɛ doo nnipa bi awu Dɔ Akristo, Akristofoɔ bi awudeɛ, nanso Yesu se yɛnwu, yɛbɛtena ase, na yɛbɛka Yahweh ne mmaninyɔ adi akyerɛ. Oh, praise the living God! Yɛ papa gu so rekasa no, ɔka nsɛm bi a na ɛyɛ me dɛ paa, ɔse Death and Resurrection about Christ's victory for us. Oh, Yesu wuo ne ne sɔreɛ mu a ɛma yɛn nkunimdie. Ah, oh, woanka amen. Oh, praise the Lord! Yesu wuo no ne ne sɔreɛ no ama yɛn anidaasoɔ. Ama yɛn ahotɔ soɔ sɛ yɛnam kwan pa a yɛnsuro yɛ adehoa a ɛrekɔ soɔ. Seesei yɛkasa wɔ afidie yi so yi, yɛhunu sɛ ɛyɛ den mpo sɛ seesei a no yɛnni ahokwanya bebree but Nyankopɔn adom yɛnya akwanya sɛ yɛtumi kɔ Sunday kɔsom Awurade. Nanso asɔre mma bi koraa mpo ehu bi akyekyere wɔn wɔ aberɛ a Yesu awu asɔre ama wɔ oh! Ɔdɔfoɔ, mma biribi nnhaw w'adwene na ɛnnɛ ɔsɔreɛ nnawɔtwe yi mu yi a yɛde rekɔ akɔwie awieeɛ yi, bɔ mmɔden sɛ wo nso wobɛsɔre yɛn Nyankopɔn yi bi na woahunu sɛ Yesu wawu ama wo. Amen. Ɛnna ɔsan de too so sɛ, Christ's victory our, eh, ɔse Christ's victory over Satan. Ɛm sɛ ɔkootim Matthew chapter 4, ɔkootim Matthew chapter 4 verse 4 and 11. Ɔbea hunu sɛ yɛnya yɛn Awurade Yesu Kristo, yɛagye nkwa Yesu Kristo no, ɔdi nkonim wɔ ɔbonsam so. Ɔbonsam sɔɔ no hwɛ mprɛnsa nanso wantimi no. O, oh, amen. Amen. Ɔdɔfoɔ sɛ yɛn Nyankopɔn yi, sɛ ɔbonsam koraa atɛmte ne wantimi no a, na adɛn nti na woba ne nkyɛn wosuro? Fa aho fa ahoka ahokeka na fa anigyeɛ bi brɛ Awurade mu na ba bɛyi Awurade ayɛ. Ɛsiane sɛ yɛtumi kɔ yɛn nnwuma so, yɛtumi kɔ mmɔntene so, yɛtumi kɔ baabi biara, na wei nyinaa mu sɛ yɛtumi kɔ deɛ a, na ɛsi dɛn na ɔdɔfoɔ wosuro sɛ ɔbɛba Nyame fie abɛsom yɛn Nyankopɔn a ɔte aseɛ yi? amen ɛno nti wɔse jesus has won victory deɛ yɛnim ara ne sɛ yɛse jesus christ wɔdi nkunim wɔdi nkunim amen yɛwɔ nkunimdie mmiɛnsa bi wɔ bible mu ɛno na mepɛ sɛ ne dɛn awie mepɛ sɛ me ne wobobɔ soɔ oh praise the lord me ne wobobɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ